Illum ser niddiskutu ftit id-Digital ID kif inhi marbuta mal-aġenda kollha ta' Twenty First Century, jew, stenna, id-Digital ID Conspiracy Theory? Nilqagħkom għal episodju ieħor Conspiracy Theory, illum ser inkunu qegħdin nitkellmu fuq id-Digital ID, ħa niddiskutuha, ħa naraw x'hemm warajha, ħa naraw it-tajjeb u ħa naraw il-ħażin, tagħha biex niddiskuti dan għandi lil Clint Calleja miegħi fl-istudio. Grazzi talli ġejt. Grazzi tal-istedina. Ma' Clint mhix l-ewwel darba li ddiskutejt, huwa persuna li jagħmel ħafna ħafna riċerka, kif suppost jagħmel kulħadd wara kollox. Clint, il-famuża Digital ID. Iltqajt ma' ħafna ħafna nies jgħiduli imma Digital ID mhux qisha e-ID? Ikollok preżenza online li inti tmur biha kullimkien? Ifhem li kif inhi mpakkettata, n-nies dik il-perception jieħdu fuqha. Imma l-problema hi jekk inti meta tmur affondo ħalli nkunu nistgħu nespondu naqra fuq is-suġġett. Waħda mill-ikbar problemi tad-digital ID di mhix xi ħaġa xi esperiment, di xi ħaġa li actually meta tara ċ-Ċina diġà qed joperaw biha. Anka l-Ingilterra ħad tidħol fis-seħħ eh, tal-waqt. Eh, ma kien hemm ħafna protesti, mm. allura tefgħuha fuq ix-xelf. Qed jippruvaw mm-hmm. jaraw kif se jagħmlu n-nies qegħdin ewer ħafna. Mm-hmm. Fil-verità hemm hemm hawn min from all over the place, ġifieri speċjalment eh, min-naħa tal-Ewropa, u n-nies qed jiġu ħafna aktar konxi dwar dawn l-affarijiet li jiġu isom imbuttati fuqna u sforzati fuqna. X'di ultimately l-oġġettiv finali li għandhom kontroll totali fuqek bħala individwu. Mhm. Għax ma' digital ID hemm id-digital wallet. Illi ħajkun app illi fuqu ħajkollok kollox inti. My health, ħajkollok il-licenzji, ħajkollok forsi aċċess għal banek tiegħek u xek. Ekku. Għax ħafna nies ma jarawx il-ħażin, xem ħażin billi issa mhux għal era digitali sejrin li inti tifranka li tmur tikjuja ximkien biex iġġib karta u li minn biċċa eb tista' tniżżel kollox jew inkella inti mort u tista' tinsa l-ID card għax għandek kollox fuq il-mobile. Jina, namela vera, kem, kem ilhom diħlin daw l-affarijiet. Hu per eżempju l-kont tiegħek tal-Melita jew jew tal-Epic jew whatever. Eżatt. Saret eħfef minn 20 sanilu jew tqal. Għax in-nies jgħidu lek hija l-konvenjenza, konvenjenza ta' xiex. Il-bank, meta qabel inti kienu jkun miftuħ mid-disa, jien naf sa sja, sa daw għandek il-cashier, tħalt dej, illum, issiba dil-ħaġa, le. Xorta tispiċċa tikkjuja, xorta tispiċċa bil-kommedi. Jiġifieri di mhux hemm billi għax jgħidlek jgħidlek isma' ħanaqtgħu l-burokrazija, aktar ħajżdiedu fil-verità l-burokrazija. Finali u l-oġġettiv primarju tagħha huwa litteralment il-kontroll komplet fuqek. La inti kif kif għattilkom qabel. Għalfej, mela, ejja nibdewha. Di, mela inti jekk jiena nitkellem nikkritika l-gvern, jew f'dal każ eh, id-dittatura li għandna fi Brussell, jiena mistoqt indur mal-lewża fuq dal-programm. Id-dittatura li għandna aħna, se don get me wrong, dawn l-affarijiet qed jiġu implementati minn ideoloġija globalista. Għalhekk ħafna drabi jiena nħu sajds ta' dawk li jkunu qed jisfidaw din l-aġenda, għax għalmenu qed qed joħolqu l-problemi U l-affarijiet ta' daw li jridu jimparaw fuqna eh, tiġu delayed b'xi mod jew ieħor. Mux mux joħolqu l-problemi, għalmenu isaqsu. Għax jien jiena jiddispjaċini ħafna meta nara nis illi jgħidu iva l-kollox minar ma jisaqsu. Il-pros tismaħħom kollha, per eżempju Kir Starmer, mm. il-Prim Ministru tal-Ingilterra, qed ibih ħadi bħala. Biex inti taħdem ġewwa Great Britain, mm. jew tgħix irid ikollok bil-fors id-digital ID għala Għax għajjejna naraw migrants li huma illegali, mela inti jekk inti mort l-airport jew mhux xorta kellek forma ta' dokument illi juri min inti. Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. Jiġifieri imma mbagħad il-cons. Ħadd ma jitkellem fuqhom, ħadd ma jsaqsi. Għax il-cons iżżri l-aġenda. Ma jekk toqgħod tara di di ħadna eżempju ċarb tal-COVID. Issa kulħadd qed jgħid eħe vera, il-vaccines kienu ta' damage u kulħadd ħiereġ isma'. Sa fratant meta konna qed ngħidu aħna. U le għax daw kek u daw u daw imġienen u ma jistax ikun u daħ. Imma kulħadd ġi fi kliemna. Dawk in-nies li jgħidu li hija faċli li jkollok id-digital ID għax tista' taċċessa s-servizzi iktar faċli online. Mela, ma ninsewx, di dejjem inħobb ngħidha jien imma hija realtà, li hawn Malta għandna ageing population. Dawk l-anzjani kollha, kemm ħa jkunu kapaċi jinnavikaw fuq il-mobile, fuq l-app, Apparti hekk, kemm-il darba inti tmur biex biex tipprova taċċessa servizz tal-bank pereżempju jew ta' xi ħaġa minn fuq il-mobile, tispiċċa mħalla l-barra jew ma tistax tidħol ġos sistema u tispiċċa ċempel xorta ta' dik il-answering machine u flok inti mort il-bank f'ras il-għajn u nqdejt, ħa tispiċċa tieħu l-ħin xorta. Eżatt, eżatt, dak li provajt ngħid l-ewwel, bażikament. fejn fejn inti fil-prattika l-ħaġa ma taħdimx. Fuq għalhekk iċ-charge tal-mobile se tagħmel. Qed tifhem? Is-serħila daw mhux il-mobile tal jipproġettaw, daw qed jipproġettaw ikun hemm ikun hemm ċippa ġofina, eh? Għax jiena dik l-ikbar l-ikbar eh, kif taqbad tajt aġenda li għada ħaxħax Imma huma jġibu komdi għax inti in transitions kollha l-affarijiet bil-pass pass. Mela l-ewwel nibdielek bil-kard. Għajna kard tal-mobile għandi nużaw, mhux tal-mobile, sorry tal-bank nużaw. You know, daqqa ħalla sbija, daqqa le, ma ndem xort nibqa' nippreferi l-cash. Mhm. Imma xi kultant tajt taqbad uħal, l-est barra bid-daqq. Issa, mbagħad ix-shift mill-mobile Aw, sorry, mill-kard għal fuq il-mobile, issib ħafna nies jew bir-revolut jew jgħaddu il-pin nek tru tru tru dixismu. Semmek wartu żar, wartu żar, imma semmek wasanna. Imma l-problema hi sint imbagħad meta ħanidħlu fil-livell ieħor li jmissu minn irid jiċċekkja jiċċekkja ta' ġviex di ila ila li tiġi ila li ġiet għadhom ma ġiex mainstream imma l-RFID ila ila fuq 20 sena maħsuba. Ġifieri huma bil-mod il-mod jaraw jittestjaw is-suq, so to speak, kif għamlu b'tal-COVID bażikament, ġifieri dak kien it-test kollu. Eh, u inti fil-verità meta tiġi fiha mbagħad mhijiex prattika u taċċippa perikolożissima għax inti għandek a foreign object, an alien inside your body. U meta inti għandek il-vibrations, dawk il-vibrations li deħlin pal meta għandek minn mobile għal mobile, inti taf għandek frequency, għandek mhm. wavelength. L-istess, jekk inti ħajkollok edha implementata hemm ġew, ġifiri għalla jafx ħajkun qed jaffettwalek il-ġismek kollu. U kif jista, għax huma di di from frequency, they even access your mind. Fir-rigward ta' ċippa, hemm xi pajjiżi li diġa qed timplementa din is-sistema jew le? Jekk mhux sejja żball tipprova jibdewha jintroduċuha bil-ħabsin. Ġifieri l-ħabsin literalment esperiment. Ma nafx eżatt fej eżatt eh, biex nkun preċis miegħek imma u ovvjament tara regolari anka fil-films ġifieri daħlu għaf xi special forces u daw l-affarijiet kollha. Dejjem xi tip ta' Skuża għala di tagħmilha. Anka f'James Bond kienet, jiġifieri. Issa, ma inti għalfejn għamluhielek, inti tfakkirek f'James Bond, eh, James Bond qal all right. Mela inti meta tiġi għaliha subliminal hi di, għax tajtu mela all right u anzi cool ara x'James Bond hekk għamel. Imma tittara l-konsegwenzi tagħha di biċċi tax-xogħol. Terġa' ċ-Ċina pereżempju qas għandhom ċippa, imma għandhom kameras kullimkien illi minn ġo fihom bil-biometrics ikunu jafu minn inti. Xek, mela, mela. Ġvi, anka titħol tixtri ġo supermarket, mela. taqqas għandek għalfej tħallas, għax inti uħireċ il-barra jinqa taħalek. Taħħilek automatikament. Emma, mbatt, mux għet jgħidlek li isma, eh, isma, xtrajt wisq laħam inti dil-ġimma, ma tistax, bil-reċin. Għax umbat, għax umbat għat titħol. Għaw fej tibda tiġi iktar interessanti, illi Għal xiex ħa tintuża dik id-dejta? Mela ejja ngħidu għandna d-dejta kollha tagħna, aħna qisna nżajna għarwenin u qegħdin kollha fuq app online, sewwa. Jiena ma ddejjaqnix as-such sakemm dik id-dejta hija ċċentralizzata għal pajjiżna ukoll xorta xorta ma nafdax għax jiena ma nafda l ħadd. Qas l-awtoritajiet ma nafdax jiena fi żmien il-Covid. Fi żmien il-Covid għalija jiena tradewni li ma ħallewniex nagħżel jekk nixtieqx nieħu l-vaċċin jew le, pereżempju. Imma ja ngħidu sal-pajjiż iġġaħġaħa. X'jiġri jekk dik id-dejta tispiċċa parti minn blokk? Tinsiex illi aħna parti mill-blokk tal-Unjoni Ewropea? Jekk dik id-dejta tibda tiġi globalizzata mbagħad u jibda jkollu aċċess għaliha kulħadd. Mhux hekk? Le, ifhimni, hemm anka jekk id-data kollha tiġi ħekjata, daw m'għandhomx kontroll fuqhom daw l-affarijiet ta' min irid. Għal kull eh, darba kien hemm saying, għal kull eh, katnazz hemm xi ħadd kapaċi jiftħu. Ġifieri din l-istess ħaġa, inti jiena ħammur nespon l-affarijiet, allura it goes back, mela jien iktar jaqbilli imur lura milli navvanza l qoddim u nerġa' nitfaq għandna l-cash kollox taħt il- taħt is-saqqu biex niftehmu metaforikament qed ngħidha, imma ġifieri għax għandi iktar kontroll fuq hekk jien il-biċċa tax-xogħol, jiena rrid l-individwaliżmu tiegħi, irrid il-freedom tiegħi. Min min se jkollu aċċess għal dan il-poter għax inti id-dejta hija poter. Ekku. Min se jkollu aċċessa li għawx intenzjonijiet għandu li hija ħażina. Però ħana mela tal-avukata ta' xitan għax hemm pereżempju kont qed nara Vox Pop l-Ingilterra għax l-Ingilterra bħalissa taħraq ħafna is-sitwazzjoni. Iż-żgħażagħ li twildu fl-era teknoloġika jgħidulek jekk m'għandekx x'taħbi inti m'għandekx għalfejn tibża' mid-digital. Dak l-argument kemm il-darba jagħmluh. Ma jiena mhux hekk ngħidlek, jiena mhux ngħidlek għax m'għandekx tagħqas, jien m'għandix m'għandix m'għandix x'naħbi. Ma nġibx il-containers ta' trab abjad minn xi smot nipprova naħbi il-dajja. Mhm. Qed tifhem? Imma l-biċċa ta' xogħol mhux hemm tidħol, jien ngħid jekk inti ma taqbilx ma' xi ħaġa li hemm ħafna affarijiet mhm. mal-Istat tal-Unjoni Ewropea fej jien għandi kontra ġifieri, jiena nissjafuni issa bajna, mhm. ma naħmilix. l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. U mhm. stat eh, faxxist liberali, u stat li, li taħħom bistajjeb u stat li jrid jimponi kontroll totali fuq mhm. l-individwu, issa millix partit jew ieħor. Għax fil-verità tnej li huma qegħdin sinjorsi eh, għall-aġenda tagħhom għala xemm il-flus. Qed tifhem jiġifieri there's no real choice minn fejn tagħżel u anke żgħar jiġifieri. Ah, kollha revolve around il-lomma tal-Unjoni Ewropea. Il-lomma issa qed tgħid jekk kelma Maltija, issa qed tgħid il-hive tal-bi. Mhm. Kulħadd irid jara se jerda minn hemm. Qed tifhem jiġifieri. U jekk inti tgħid kontra jew ma taqbilx, mela allura inti you're singled out u demonizzat and so on and so forth. Allora, inti fil-ħajja tiegħek ta' kuljum, Għas tesprimi ruħek ma tista. Forsi daħlu policies inti ma taqbilx magħhom. U jgħidlek mela orrajt, mela la la la inti qed titkellem daqshekk kontra u qed tagħmel qed tixkeq xekkilna l-aġenda tagħna, mela issa ħija nuża di l-ID u l-digital ID biex nikkontrolla kif irrid jien. dak il-periklu. U dik hi l-aġenda. Illi jekk l-awtorità għandha l-intenzjoni li b'xi mod toħnoq il-libertà tal-espressjoni, diġà hija maħnuqa għaliex kemm il-media hija mmanipulata u mhux ħa ngħid xejn ta' barra minn hawn, ma fi żmien il-Covid jiena kull meta kont intella' xi ħaġa kontra, il-meta kien mhux jaqbżu fuqi, Tiddilitjali mela, mela, mela, l-informazzjoni li nkun tellajt. Issa dik ħaxħax kienet il-ħaġa. Issa inti immaġina illi għandek dak kollu li inti ċentralizzat f'parti waħda biss li hija fuq din l-app u forsi inti tibda jinnaf tikkritika l-gvern. Allora l-awtorità li diġa għandha aċċess għall-identità tiegħek b'kollox. tista' tuża kontrik. U dak la, dik ir-raġuni, dik ilha, dik l-aġenda dik li jridu. Għax inti isek għandek skużi barri bil maqbudin f'idej xi ħadd, kif kif kif eh, l-barri ħajżvija, up, mhm. ħanirwi, ħallina għaw, naġnek fejn nixtieq jien u kif irridek jien. Ovvjament qed jagħmlu f'mod bid-dik bid-biskuża tat-teknoloġija u l-progress u mhm, mhm. l-avvanzu dal-kollu. Meta l-iktar ħaġa importanti u n-nies li jridu jifmu You are born free. Mhm. Inti mintix, mintix imwielet għanna bil-xismu għaw għanna bil-isna isna b'sistema ġdida tal-iskjavitu, you know, bil-marka, mhm. għax dik jidi ultimately this is, this is the mark of the beast, ta' ġifiri jena minn daw l-affarijiet kollet nitkelmu issa għal Teoloġija jew filosofija jew għidilha li trid, dawn kollha miktubin, jiġifieri, u kitibhom San Ġwann elfejn sena ilu, jiġifieri li dik li jridu. And hemm instructions ċari isma' ħaġa waħda biss tittagħmel, it's not obvious, eh, imma ħaġa waħda biss hemm tittagħmel, trid topponi. Trid ma tmurx mal-komplement tal-merħla, Mhm. Għax ħajkollok problemi kbar. Bażikament, mhux mhux mhux mhux ġast mhux ġast fl-immedjat, ħajkollok problemi kbar. Grazzi għar-reġija em, eh, għandi wkoll prova illi f'Mexico, fil-Messiku, fl-2004 em, kien hemm 18 l-impjegat illi em, kellhom jagħmlu din iċ-ċippa li qed Din tgħid iċ-ċippa. inti. Jiġifieri skont ir-records l-iktar li tmur lura din il-microchip hija sal-2004. meta kien hemm l-Avukat Ġenerali tal-Messiku u kien sforza tmintax-il impjegat jagħmlu din iċ-chip. Jiġifieri f'dak iż-żmien intużat, imma min jaf kemm kienet ilha vvintata. Le, le, ilha vvintata kemm ilna fimni bil-kompjuters u daw ġew ġew. Jiġifieri min jgħid li din hija conspiracy theory Le, le, Dinja, dinja fatt, dan huwa fatt, le? Li ma għax it can manifest in a lot of different ways di tal-RFID, orrajt, jinsemmejt l-RFID, imma jista' jkollok bands. Fimt? Mal-ħabsin kien għamlu l-om il-bands, mux kienet eżatt RFID. Ma murux bot, kien ħolqu l-Green Pass. Mhux hekk? Ma tistax tidħol ġo restaurant inti jekk ma tippreżentax iċ-ċertifikat whatever whatever did li ħadd il-vaccines u ħadd il-COVID, issa ħallija hemm modi kif id-dor magħha ta' msoqt mhm. niddeja ngħid. Eh, però eh, da kollu kien preparament biex jaraw in-nies kif ħajreaġixxu. U jikkondizzjonaw kes ma la la la m'għandix il-vaccine, ma nistax nidħol restorant jew kafeterja. Ġifri inti l-biża tiegħek hi illi dik id-data mbagħad tintuża biex timpedik milli tagħmel xi ħaġa jekk inti ma tobdix l-ordnijiet tal-istat illi ħa joħroġ bihom minn hawn aħna fejn nafu x'ħa joħroġ bihom u ma ninsewx illi ċertu regolamenti, ċertu liġijiet mhumiex ta' pajjiżna biss aħna nadottaw liġijiet tal-Unjoni Ewropea wkoll. Appuntu, appuntu. meta inti tara il, il what the EU stands for, you know, dal-ħafna EU values u dal-affarijiet kollha serħila, diġà qed ikun hemm shift anka fil-Parlament Ewropew ta' ma. Shift qed ikun hemm. li hemm iktar nies jitkellmu, per eżempju, hemm mhm. iktar MPs jitkellmu kontra kontra il-tkellem tal-green card, għabdi tal-green pass, sorry, mux tal-green mhm. card, il-green pass. Titkellmu kontra digital ID u Titkellmu kontra digital ID u koll. Fil-plenarja ġimatej ilu kien hemm dibattitu sħiħ fuq ta' kemmi perikoluża, ġifieri u dan il-filmat, recording ta' satejn u nofs Għax naf xi nies minn Malta li telgħu u grazzi għal dawn in-nies illi aħna nkunu nistgħu nibqgħu aġġornati għax dawk it-tip ta' ta' laqgħat Mhux hekk? ma tantx ħa jiġu exposed Le. sfortunatament għax imorru kontra l-maġġoranza tal-Parlament Eżatt, Ewropew. eżatt. Imma jekk wieħed irid isegwi din dan il din id-diskussjoni li kien hemm bi professionals all over the board from different walks of life, forsi nistgħu ntellgħu wkoll il-link taħt dan il-vidjow biex Ija. intom tkunu tistgħu taċċessawh. Ħa nagħmillek mistoqsija goffa. Faqqa'. Taħseb illi l-gwerra hija aljenazzjoni biex xi ħaġa bħad-digital ID tkun tista' tiġi nsef? Mija fil-mija. Mija fil-mija. There were wars and rumours of wars. Qed nerġa' nikkwota mill-Iskrittura. Qabel ma bdew jidħlu dawn l-affarijiet. Mela kollox distrazzjoni u li Epstein Files u ħaġa oħra biex inti tiġi Oh, da, u l-affarijiet kollha li li li li li diħlin in the first place. Bħal din l-aġenda li qed jippuxxa sa gvern ta' 2050 u ma nafx ma nafx ma nafx kienet. U kemm ħankunu aħjar, minn tixtar kemm konna kemm kemm ġejna aħjar. Tiqiegħed tirreferi għal Malta Vision 2050. li bħalissa qed naraw anke billboards. Ah. Allura dik dik l-aġenda 2050 hija l-aġenda ta' pajjiżna jew hija l-aġenda li timxi hand to hand ma tal-Ewropa? L-aġenda li għandha għalina l-Unjoni Ewropea for the next x'fadal ġifieri sa 2050. Issa, jekk inti toqgħod you go back in reverse biex tara x'viżjoni għandhom grandjuża għandhom għalina. Meta beħewilna biex nidħlu, ġewilna bellezza l-Unjoni Ewropea raf li ma staġġabu l-pajjiż. sabiex ma nqogħdux nidħlu fil-merti minn kien fil-gvern, whatever u dal-affarijiet. Il-fatt huma li daw it-tnejn ġiex partiti sinjorsi lill-aġenda ta' Brussell biex niftehmu. Ħadd minnhom ma jisfida lill-aġenda ta' Brussell. Kulħadd irid jilaq, kulħadd irid jinoġob u jitlieq ma' the powers that be u hija it's a criminal eh, institution ġifieri għax da minn day one bdiet bdiet maħmuġa l-Unjoni Ewropea ma ħalem ma nidħlux hemm. Issa, meta beħħew jenna, biex nidħlu fit-2000 entry pinġewilna bellezza. This sounds exactly the same thing di tal-Agenda 2050. L-istess ħaġa tinstema. Mela mhux il-viżjoni għal Malta ta' Malta fl-interess tal-Maltin u l-Għawdxin kollha u x'jagħmel sens għalina, le. X'inhi l-impożizzjoni minn Brussell u kif ħadd impakkettaħ kien issa xi ħaġa grandjuża Imma dejjem elajnjata mal-viżjoni li għandha l-Unjoni Ewropea għal Malta. Bażikament. Taħseb li hija l-viżjoni li għandha għal Malta jew hija one size fit all vision? Iju, hija it is a one size fit all, ma ġifieri aħna rridu. Għax hija l-aġenda li rridu adottaw il-pajjiżi kollha, ġifieri mhix. Li hu, ifhimni, diġà qed tiġi frantumata, ġifieri da da kollu xtajdlu, ross filajn, xtajdlu, sejt. Bżar. Bżar filajn, insomma. Ġifieri daw qed ibiħu ħafna aspetti differenti biex ta' parsi jżommuha eh, unita l-biċċa ta' xogħol. Hemm nies qed taqbżilhom and they're making e-, everything they can possibly imagine biex dik ta' tiġi tiġi impossibbli li titkisser. Imma titkisser di, ħad tispiċċa bil-fors. Jiena jiena l-iktar l-iktar li L-iktar li nħoss meta meta nisma' nies jitkellmu jħossuhom traduti għaliex inti meta l-Unjoni Ewropea toħroġ b'aġenda, il-pajjiż tagħna, mhux bħal pajjiżi oħra, għalfejn ħadd mill-pajjiż tagħna ma jitkellem favur dak li għandna bżonn u dak li m'għandniex bżonn ma nadottawhx, għalfejn għandna nadottaw aħna Għax inti. Xi ħaġa mill-bidu sal-aħħar. L-Unjoni Ewropea ġast meta ħadet il-partiti u the fringe parties, ġifieri mhux kulħadd imma the fringe parties. Daw bażikament eh, li li ħolqu salesmen ta' l-Unjoni Ewropea, ġifieri isma' jien għandi din l-idea, jien għandi dal prodott, Intom ħad tkunu hemm ħad biħħuh. Il-liberali jbiħħu lek ċertu aspetti b'ċertu mod. Il-konservattivi jbiħħu lek ċertu aspetti b'ċertu mod. Il-jennaf il-sensemmilek il-ġiġ il-main parties biex niftehmu. F'dal kas il-nazjonalisti u laburisti. Imma bat għandek l-agenda tal-green li xorta ħajbeħħulek xi ħaġa iktar Far out, tinstema dax, it's very much my... Bażikament, il-bottom line biex ma nitfixklux. I, l-aġenda tal-Unjoni Ewropea u kif se tiġi implementata mal-imħuħ u mal-lifestyles tan-nies. Diki. Mbagħad inti kun minn għalik għandek xi tip ta' għażla dawk aħjar minn dawk m'għandek xejn le mhux vera. Diment daw għadhom qed skużi jerdaw iż-żejża tal-ħanżira fi Brussell, fl-istess ilma ħanibqgħu. Ara aħna, jiena nfhem li jiena llum qiegħed iktar fuq da ma qatt ma waqaft naħdem jiġifieri, però m'iniex qiegħed affiljat mal-ebda partit jiġifieri. Però, però we're working għat-tabla ħabel jiġifieri għax jiena iktar importanti naraw kif ħa niġġieldu dawn l-affarijiet rather milli noqgħod hemm u nitkarrab għall-voti, jien mhux se noqgħod nitkarrab għall-voti. You know? Uh, it might come to a point where we don't even biex niproteġu l-interessi tagħna, it will go beyond beyond uh, politics biex niftehmu. Nkunnu prattiċi u ma noqgħodux naraw id-differenzi għax dak eh, ġeneralment hekk u dak ġeneralment hekk, m'hemmx votazzjonijiet ej ma ħaniftehmu ħan naqdu. We have the power ta' nies għandhom il-poter ta' In-nies għandhom il-poter. Il-mument li aħna ngħidu le di mhux se tidħol, le di mhux se nagħmluha, le di mhux se nobdu, x'inhi huma jibdew jit pup pup pup pup it's a house of cards jaqalhom kollox. Qed tifhem jiġifieri apparti orrej hawn daw l-issues imma s-soluzzjoni hekk nistgħu nistgħu nsolvuhom aħna l-affarijiet u nażlu aħna isma' daw irridu din riduha idea tajba iwa, din ma riduhiex mhix idea tajba neħħi. Aħna, aħna rridu nkunu. You know, allura aktar minn noqgħod nintilef u noqgħod nara x'irid nagħmel biex ħabba l-Kummissjoni Elettorali u daċ-ċerimonji kollha, I don't have time u għandix l-inklinazzjoni noqgħod qatt ma kelli. Eh, iktar biex inkun participant li ngħid isma' jgħatem jien available biex in-nies jekk irridu irridu vuċi jien jgħatem lest li nagħmilha, you know, but I have no other interest more than that, ġifieri. Dejjem ġest kellimt, u ovvjament inti għax titkellem kemm darba spissata, għax titkellem kif kif kif kif ċertu mod u ma taqbilx, eh, dbati anka fin-negozju, you know, ġifieri għax jiena l-ġurnata naħdem mar rasi. Ma jew jew hekk, jew mbagħad jiġi fuqek li mallem, joqgħod il-dax titkellem hekk. Either or You have to go beyond this. Aħna nitkellmu fuq iċ-Ċina. Mm. Bħalli kieku iċ-Ċina isa xi pajjiż li aħna qatt muħa naslu nagħmlu bħalu. Forsi politika ta' dittatorjat, authoritarian. Taħseb li l-Unjoni Ewropea Hija għada għada demokratika? Ux, qatt ma kienet, nibdew minn hekk. Hija ġast ġast kif għatlek il-mod kif eh, bżar fil-għajn. Jien nista' nġiblek kemm trid ta' dokumenti tal-Unjoni Ewropea ġifieri minn Monej, wieħed mill-founding fathers u da. U ma dejjem ridu federalizmu, ġifieri meta jaraw naraw daħin kollu jippuxxjaw jippuxxjaw. Federalizmu ġifieri l-one size fit all iktar iktar iktar imponut. Mela xejn, m'hemmx option ta' veto issa, m'hemmx option ta' le nista' ma naqbilx u ma nipparteċipax, m'intix tara kif jagħmlu l-Ungeriżi, il-Hungary biex nibtehmu l-Orban, jew il-Fiko tal-Slovakkja jekk mhux se żball, jew jew jew il-Meloni sa ċertu punt, you know, kull min jew ta' Poland, You know, kull min, kull min. Għandu riserva. Għandu riserva fuq ix-xi oħra, f'dal każ kienet il-Konsil tal-Immigrazzjoni Illegali. Rajt, daw kollha huma mela huma ara huma l-għadu huma ma jridux ikunu aligned ma li għandna bżonn bħala nkunu bħala blok. Ma tistax inti di qas bħala ideoloġija daw qed tipprova ġġib l-Unjoni l-Ewropa, esa bħal-United States. Il-United States kien esperiment fej nies minn minn minn eh, alright minn mid-dinja kollha marru l-Amerika, però kellek nies li bażikament kienu emigranti hemmhekk, bħalma l-Malti marru fl-Awstralja. Qed tifhem? Ma kien għadu social experiment fej kulħadd għadu frisk, kulħadd għadu ġdieq, isu kulħadd kellu l-bidu fl-istess fl-istess da. Imma meta titkellem il-ġnus tal-Ewropa qed titkellem thousands and thousands of years ta' nies li ssettiljaw hemm u qed tipprova tibdel xi ħaġa li hija intrinsikament qiegħda fil-kultura. Jiena ma tistax tqabbilni ma' xi ħadd Daniż. Aħna Maltin, aħna m'aħniex fis-silġ, aħna m'aħniex għandna f'temperaturi below zero dal-affarijiet, aħna rridu noperaw mill-framework li aħna għandna aħna. li huwa s-sħana, għandna l-Mediterran, għandna x'ismu, minn hemm irridu nieħdu ħsieb, u l-istess ġeografikament daw kollha qegħdin sejf ħadil kontinent imqabbad ma' ieħor aħna maħniex. Aħna maħniex. Sa ftit ilu l-Storm Harry u il-vapuri tal-merċa ma daħlux. X'ħan għamlu aħna? U naħseb hija dik eh. il-ħaġa li żommna rridu mill-Ewropa. Eh, għax il-fatt li aħna eh, żgħar. Għax aħna żgħar għandna ma nkunux ikkakmati magħha. Għax aħna pala żgħar dej orjena, ħalli ma nitkellimx mhm. bniedem ma la dak ma la. Min tof orjena kif, bażikament. Issa kellu t-tajjeb kellu l-ħażin, kien hemm minn min min min bata taħtu ma kien hemm minn gawda wkoll. You know? X'Malta xorta kapaċi tinnegozja ma' That's the point. That's the point. Hu kien jaħdimha tajjeb u hekk trid tinħadem, aħna jien l-qiegħed hawn, jien m'iniex ta' theddida. Mela jien dik nużaha, lanqas jekk nagħmel armata għandna super super super special forces li tkun waħda mill eħe, biex nipproteġi l-pajjiż iva nagħmilha. Però biex nipproteġi l-pajjiż mod biex niddomina pajjiż ieħor le, mhux dak l-iskop. Imma aħna qatt ma nistgħu niġu interpretati as a threat għax żgħar wisq. M'intix tajt pajjiż fid-dimensjoni ta' tal-Italja, pereżempju, jew jew jew jew jew ta' Franza, fej an army can grow so much jew tal-Ġermanja li it can actually take over. U għandna poter aħna, għax aħna minħabba l-punt ġeografiku tagħna, ħafna pajjiżi għandna bżonn għax qegħdin eżatt fin-nofs. Mela, mhux ovvja, mhux għalhekk ħafna negozjaw, mela mmur Sinjor, si isma' nista' nagħmilha di, sorry ta' headmistress nista' nagħmilha di, le men, Jew mur le hemm, jekk ma jtinix dan, mur nirranġa mal-ieħor, as simple as that. Jiġifieri f'kelma waħda inti favur li Malta titlaq mill-Unjoni Ewropea? Mija fil-mija. U jistgħu jdumu jgħidu, u x'nagħmlu? Hekk kienu qalu meta kellna l-Ingliżi hawn. Jiġifieri, we tried. Il-biża' naħseb, il-biża'. We tried, imma bil-biża' ma tasal imkien. Kellna 20 sena l-pajjiż kien tagħna. You know? Nies ħaddiem ta' kuljum biex niftehmu an average, average, average Joe and an average Jane setaw jiżżewġu, jixtru post, you know, għanna dar, mhux post, dar. You know, mhux gabuba, jixtru dar, you know, sabiħ bil-lavur u x'nafjien u kollox da, u paga waħda kont tista' tfendija.

Jiġifieri ma taħsibx li l-Unjoni Ewropea fil-bidu bdiet b'mod u mbagħad bħalma jiġri s-soltu jidħol l-abbuż u ddeterjorat. Ara, jiena bniedem, meta tara f'din dan is-suġġett li aħna nistgħu ndumu niftħu fuqha, xorta hu relatat mas-suġġett tal-lum jiġifieri, għax trid tara inti għandek għandek is-side effect u mbagħad għandek il-kawża tal tal tal xikkawża l-kanser, xikkawża x'ismu. Meta inti tmur lura, da rajt ħafna jien ġifieri nista' nġibilkom bibliotek affarijiet tagħhom daw. Eh, what the intention, l-intenzjoni dejjem x'kienet, tibda tifhem li dejjem from its core kienet. Maħsuba li. Rotten and corrupt. Għal-kontroll. You know, da ħanajdek fit-2002-2003 ma qalunniex li Kien hemm is-Santer jew Sander Commission, kienu rreżenjaw il-kummissarji kollha fl-early 2000s, waqt ta' qabel ta' Prodi biex niftehmu, you know. Mela allura xi ħaġa ħażina hemm. You know, neħħi 'l dawk, daħħlu 'l oħrajn, neħħi 'l dawk, daħħlu 'l oħrajn. U kulħadd qisu jagħmel il-biċċa tiegħu, l-aqwa li jintlaħaq l-għan globali. U dawn mbagħad imbierik Alla, kollha, mela inti għamilt xogħlok, mela ħu l-pensjoni, hi. You know, qed nitkellmu flejjes kbar. U aħna għandna nagħmlu hekk biex nippruvaw inlaħqu mal-ħajja, men, li huwa hemm diskrepanzi kbar. Daw tant huma maqtwajn mir-realtà tan-nies ta' kuljum, li qegħdin kollha fi Brussell ta' ġifieri, tant huma maqtwajn mir-realtajiet tan-nies ta' kuljum. Laqqas idea m'għandhom x'inhi what it's like to live f'mod f'mod normali biex niftehmu, għax huma huma qegħdin qegħdin fil- fil- fil- x'ismu privileġġjati. Eh, to answer your question, meta meta beħħew għalina hawn, nerġa' nsemmih, min taf kien jaf Madonna x'ġej. Issa qed ngħidha bħala nazzjonalist. Issa min jgħidlek għax għax għax pa- pa- xorta avolja bħala nazzjonalist I give him the, the credit that he is due. the props that he is due. Kien jaf, kien qal programm wara ieħor, meeting wara ieħor, li ħajalquna hekk. U kienu kliemu kienu profetiċi, bażikament. Eh, ma tittara kollox, u għax, bat tittara kif kif il-propaganda maċin ħadmet, u jina, blajta, u kellet minn ta' xil sena, it was the cool thing to do. Imma l-lum il-ġurnata, you know, u kemm il-da firmajna u tawna garanzija li mussa jiġrijek, you know, sa taqbel jew ma taqbilx u xnafjen, ġiviri, għalu l-kaċċa mussa tent miss, mura rax ġara. Għalu l-hobbies mussa jent missu, msiken dawk li jmorru għana bil-Land Rovers. You know, l-istess. Ħaġa aktarx dawk forsi hobbies, imma xorta, ma ma jfix tal-abort, mhux se jidħol l-abort li jibqgħu jaraw kif se jibqa' jagħmlu biex jippuxxjaw. U jafu ta' jafu ġifieri li l-sapport il-maġġoranza mhix għalhekk dal-ħafna tidwir. You know, ħanaraw kif sa nippruvaw imbenġluha. Fimt, imma daqshekk daw determinati li bil-fost it-taddi tagħhom, imma xi ħadd irid jiqfilhom mennu. Fil-fatt, kont sen saqsik, bdejna fuq il-digital ID, imma naf, le, naf li kollox huwa marbut, għax iva, wara iva, kollox iva. l-Unjoni Ewropea hija favur il-digital ID u li kun hemm id-data ċentralizzata. Forsi mhux kulħadd, forsi mhux daqshekk evidenti, imma lem qed jimxu l-affarijiet. Però telespettaturi żgur se jsaqsu, kif ħanħorġu minna? Di inevitabbli, ma nistgħux. L-ewwel santu ħaġa mhux noħorġu minna. Mejja nibdew minn l-ewwel ħaġa rridu nagħmlu nisfidaw. Di mhux se nagħmluha. Konsensus, isma' di ħa nagħmlu qed tidaħħlu din l-idea, nagħmluha ajwa jew le. Imma mbagħad jgħidulek, pereżempju, ma tkunx tista' ssiefer, ma tkunx tista' taċċessa ċertu servizzi tal-gvern, ma tkunx x'ħa jiġri? Le, le, le, le, le, sa, fimni, we have to break it down to being l-ewwel net, di Jekk aħna pereżempju ta' x'ismu ta' digital ID, aħna ma nagħmluhiex issa mbagħad ja flok flok bħala Malta biss. Aħna naraw minn hemm iktar minn hemm iktar Malta biss m'aħniex powerful, imma minn hemm iktar mill-pajjiżi kollha bħalma minna fi żmien il-COVID. Aħna fortunati illi dawn l-affarijiet f'pajjiżi oħra diġà ġraw, allura nistgħu naraw naqra trend u nistgħu nkunu naqra iktar kawti. Eżatt, eżatt. Allura inti aħna isma' dawk qed jagħmlu hekk ta'. u dawk qegħdin magħna. Allura tibda minn hemm u tibda tnaqqar, tibda tara kif kif kif. Eh, Tista' toħroġ il barra mis-sistema. Toħroġ um, eh, you're just telling, telling them no. Ġifieri, issa la qegħdin fiha naraw kif nistgħu nagħmlu kif kif kif nimmanipulaw favorina. Mhux mhux sorry, mhux eh, Għad ma tkunx l-ewwel aġenda sma noħorġu ma tal fej ħammorru. Le, dikka ġa bdejna naħmu fuqha, ġifieri hemm programm misħaħ ġifieri u ħdimna fuq li ħdimna that was the ultimate eh, isma. Jiena jekk ma rridx nibqa' impjegat u ħaniftaħar rasi jrid nibni l-business tiegħi. And that's what we've, what, what we've basically done. Edin jien u tnejt li minn nis oħra, tajbin ħafna, għadna maħriġna xej uffiċjali, imma we're working on it. Konsen, x'qed tissuġġerixxi n-nies li qed jisimgħuna biex noħorġu l-barra mis-sistema, x'tissuġġerixxi? L-ewwel ħaġa, l-ewwel sant ħaġa rridu nibdew minn daw, ġifieri nibdew nisfidaw. Ġifieri se noħorġu għan barra, isma' jaħa noħorġu mill-lum qabel għada. mal-passjoni, mal-kelma, hekk ngħidu aħna, fimt? Imma when it comes to it, eh, ma rridux naħdmu għajak, rridu wi wi wi eh, naslu sal-inqas da, ġifiri, kemm nistaw sama qed naħdmu qed naħdmu eh, to build, to build what we need to be doing, bazzikament. L-ewel santu ħagġa, mbat ovvjament, inti mill-level ta' from a diplomatic point of view, from a diplomacy, ta' foreign relations tajbin. Mela, nintaqa ma' bnadi differenti, jiena xinu ma' l-iktar affarijiet importanti. Mela, il-poplu jista' jkun, eh, irid tkun konna l-ikel, aċċess għall-ilma u l-essenzjalijiet. Issa, l-enerġija, u mbagħad l-affarijiet l-oħrajn. U nibda naqta' deals, jien mhux noqgħod nistenna daw il-bċilaq ta' fi Brussell. Min jgħidlek ma jkunx possibbli għax bniedem mhux prattiku, mhux pragmatiku. Eh, li qed tgħid inti aħna nistgħu nkunu self-sufficient. Eżatt, qed tifhem daw daw ħajkun ta' toqol fuq Għat nġib eżempju ta' ġviri, mux biex dana. Emma Malta, it's nothing, you know, it's a city. Em cities f'pajizi gbar minn Malta u għawdex, ġviri, you know, mux ħana fetu għaw daqsek. Allora meta ħana meta nġu biex n-negozjaw, isma, you know, jekk għan ixtru, jekk għan ixtru eh, da, tini, tini, tini, tini bi prezz li nistaw, nistaw naffordjaw ħahna. Għattifem, u taqtaw daw daw it-tip ta' diz, negozjati u dal-affarijiet mhm. kollha ġifieri. Forsi xi bartering system. Bartering system, of course. You know, għandna l-financial services, issa da, li tihom aċċess għal diversi affarijiet, we can use it. You know, ġifieri. U nibqgħu kollox legali. U nibqgħu kollox legali, mhux hekk. Hemm ħafna ħafna affarijiet li wieħed jista' tkun kreattiv u tkun eh, naqra bolzi. Kif jgħidu kif jgħidu bl-Ingliż. Ġifieri there's so much one can do. Allura nies bħal Clint li jagħmlu r-riċerka tagħhom u għandhom l-evidenzi u l-fatti, għadek issejħilhom conspiracy theorists?